people una well done. We thank Baba God when He don give us the grace to see another day like this. We don see today o. Oh.

because he come talk say he no dey happy with the striker for the kind chance when he miss. Say Chelsea create many chance, say but they no take them. He come make example of uh, Jackson. When Jackson no fit finish, even when Jackson dribble pass one, two, three players, but no fit see choose ball well. So he come dey make reference say Chelsea go need to buy experienced striker. Make they call a leader forward line, make go dey score goals for them. He come dey make reference to

He tag Obi with his full shirt, say make Obi shut up him mouth, say Obi, Obi dey talk shit. He say all of them dey kill themselves for Africa. So everybody dey get their different take. Social media dey burst. Some people say John Obi Mikel no be no be legend of Chelsea, say no get right to criticize the player. Some people say na truth Mikel dey talk. Some everybody just dey give their own opinion but chelsea but obi mikel you know say get podcast now the obi one podcast now he come out he come talk say normally he like jackson he like the guy as a football player say the guy dey the guy na good player say the guy no be bad player say the only thing wey he talk na say make the guy work on the finishing say the finishing e need touch say the girl na still young player e say all im all wetin e just talk na say make chelsea bring experienced player come the football club say that experienced player go help the guy e say at least e go help the guy e say at least chelsea don get chelsea now get one of the best strike, striker for africa that year didier drogba from ivory coast e say chelsea dey produce chelsea produce that kind striker e say so na that kind experienced striker na the guy go need since him be young boy make go take dey make go dey teach am make go dey guide the guy e come talk say him go like make the guy do well for the club e dey say he go always praise the guy if the guy play well but he come talk say if there is anything wey he go talk for the guy to take improve he go talk am if not he go stop am when he no take yarn am say he come finish his statement say if the guy want make he shut up the guy go say make he go shut up say he no get problem the guy say make he shut up say but make the guy dey score every weekend that one na e come everybody come shock because everybody dey feel say Mikel go give gbas gbos but be Mikel na as a mature guy He no give any bad gbos o. He just talk the matter as e suppose to be. To me personally, wetin people dey talk, Jackson na very young player. Jackson still dey very raw. Oga put your head down, listen to legend, make legend, when legend dey yarn, make you pick one or two things, make you still learn something. Because normal, you no get all dem no criticize o. All of us criticize o, we get that year. We criticize am, e go dey for Chelsea, dey play for, but when e go come Super Eagles, we go dey plan for ten e go dey do one kind we criticize am easy collect for our hand normal level i surprise when i dey see everybody dey hit uh, mike when mike talk that thing based on say e no get right to talk to that i come go go back make i go watch that clip i watch am watch am watch am make i take confirm say e get wetin where e talk cash word e no get where mike talk cash word e talk the reality of wetin we fans dey talk normal wetin we go just sit down we go dey talk even for social media wetin we dey tweet wetin we dey post for our facebook and all na wetin you just see talk you just na based on say na famous person talk am everybody just come pour am hey mike mike mike mike i no see wetin wrong for wetin mike talk na the reality on ground jackson na good player but he dey very raw and he dey miss chances too much but so far if he dey score like this every weekend he tell person make person shut up even if you do shut up as a celebration everybody go pem everybody go shut up everybody go firm for one side because we know say yes you dey prove us wrong but so far you no dey prove anybody wrong Oga, you dey miss chance on the red. So na that one you go better check, say how far, where I go improve. Instead of say you dey come out, dey cause legend of the game, dey le- tell legend, make legend shut up. But normally, one question when I wan ask, if to say na somebody like John Terry, Lampard, yan yan this yan this, so fear go let that guy enter social media, tag am, make e shut up. All those things na one thing when I wan dey hear. If na Didier Drogba talk that thing, fear go let am tag am, tell am make e shut up. Na all those things na me wan dey really dey add. That's why